A fi, Alun Owens. Um, dim dalliad mawr ar ôl gêm nos Iau diwetha. Uh, colli yn y gêm darbu i amwythig o ddwy gol i un. Um, Stephen Fletcher yn sgorio unwaith eto, uh, ond uh, Stephen Fletcher wedi dechrau'r gêm oedd yn sy'n eitha anghyffredin, ond Wel, mae Phil Parkinson wedi deud fod yna ddim arafiadau o'r gêm hynny, felly gobeithio fod hynny'n dangos fod o'n gallu dechrau gemau. Ond um, Rexham yn colli hefo 64 y cant o'r meddiant. Uh, felly oedd wedi dechrau'r tymor efo meddiant isel ond yn ennill gemau a oedd wedi cael tren arbennig. Uh, da ni wedi newid hwnna, ond falle yy dim o reidrwydd fel peth da o ran y canlyniadau. Yym, Ifor, sut deimlad oedd bod yn y cae?
O, oedd yn gyffroes. Oedd- Oedden ni yy, y ochr amwyth, um, ochr cefnogwyr amwythig o Pen Rexham, a oedd oedd- oedd 'na ddigon, ddigon o banter yna. Oedden nhw yn sicr i fyny am y, am y gêm. uh, y cefnogwyr a'r chwaraewyr, a falle dyda ni ddim cymaint yna, dwi'n meddwl dyna lle athi o'i le i ni.
Oedd o'n teimlo ar y teledu fod yna lot o wrgylch, oedd o'n teimlo fel gêm mawr, ac oedd nhw eto, to, oedd o fel fod nhw wedi ennill y ffeinal y Copa yn doedd ar ddiwedd y gêm a, a doeddan ni falle ddim cweit mor um, llawn tân ac oedden nhw a, a mae hwnna beth berig iawn i wneud mewn gêm darbi. Uh, be dda ti feddwl am y gêm arwel?
Ie, yeah, perfformiad reit nodwyddiadol gan, gan y ni o ran ffordd ni wedi bod chwarae'n ddiweddar, diffyg cyfleo, diffyg argyhoeddiad yn yr trian olaf wrach. A Wel yn amlwg ni'n trio ond wrach yn gyffredinol y tîm wedi sort of underestimate o lle mae'r amwythig arni o ran y gwylodion yna a, a brwydr a, a, a cael pwyntiau a bod y gêm ddarbyn e wrach wedi golygu mwy iddyn nhw a bod yr ymroddiad a'r tân a'r, ar ymdrech ganddyn nhw a ie, yeah, cwpl o gamgymeriadau yn mynd i ffordd nhw hefyd a wedyn ydy ddim cwyno, rili, really, yn amlwg canlyniad siomedig iawn, dylen ni wedi cael triphwynt, um, mae'r bwlch na dechrau agor rwan efo'r dau cha, ond um, o ran y ffordd ni'n chwarae'n ddiweddar, et, et, fedr rwy'n ddim bod yn siomedig efo'r canlyniad, achos oedden, oedden nhw eisiau, oedden nhw, falle ddim yn heiddi ennill, ond oedden ni'n sicr ddim yn heiddi ennill.
Ifor, mae ma raid sôn falle, uh, oedd na gangymeriad gen, dau gangymeriad gen Owen a Connell, a oedd hynny uh, wedi digwydd yn y gêm Barnsley hefyd. Uh, wyt ti'n teimlo falle bod o'n bryd i wneud newid yn fanna? Um, ydw, mae'n ma nod iawn o Connell yn dda iawn adre, a wedyn mae'n gwneud, mae gwneud y camgymeriad yma i oddi cartre. Um, Mae eisiau gwneud rhywbeth, mae Scar yna ar y fainc, diolch yn coed cystal yn chwarae'r bel allan o'r cefn, ond mae'n fel yn gadarnach na fo, so sy'n ni ddim yn erbyn gweld newid. Um, ond mi, mi oedd yna gamgymeriadau unigol drwy'r tîm, dwi'n meddwl, a camgymeriadau tactegol, dwi'n gwybod be oedd, oedd Park i'n drio wneud tuag at diwedd y gêm, taflu pedwar o ymosodwr ymlaen, a jyst cicio'r peli hir yma, di gyfeiriad o Barnes wedi diflannu erbyn yr ail hanner hefyd, oedd hi'n just yn ofnadwy. Um.
Mae rai fi ddeud, to, da ni'n gwybod y ffordd mae Wrexham ar ei mwyaf perig ydy Tibod, os yd- mae rhai yn Barrett yn gallu rhoi croeso da i fe- i fewn, ac os ydy'r croesiad yn un da, mae gen Steven Fletcher gystal chance â neb i sgorio gol. A dyna oedd yn gol ni, de. Oedd o'n gol perffaith i Wrexham. Ond nathon ni am ryw reswm, doedden ni ddim yn rhoi croesiadau i fewn, uh, er bod, tibod, bod gennym ni bedwar ymosodwr ar y cae, felly um, doedden ni ddim wedi cael, uh, well, llwyddo i gael y pel i'r esgyll i groesi nhw fewn am ba bynnag reswm. Uh, a mae, mae rhaid gofyn cwestiwn am hynny. A da ni ddim wedi bod yn edrych yn dda am chwarae'r bel trwy'r canol ers dipyn. Um, mae werth cod y cwestiwn falle, o'n i'n nes i sôn fod ni hefo'r ystadegau, a mae Matty James wedi bendant rhoi mwy o reolaeth i ni yn ganol cae, ond dwi yn teimlo weithiau fod ni'n colli George Dobson sydd yn chwarae uh, twyd, fatha deg llath yn bellach i fyny'r cae, yn rhoi di droed i fewn a falle'n rhoi mwy o gyflymder i ni. Felly dyna oedd yr yy t'o' yn eilyddio fyswn i 'di licio gweld yn digwydd, a na- nath hynny ddim digwydd yn y gêm. Yym be' ti'n meddwl Arwel? Ia dwi'n meddwl ma' ma' 'na pedigri uwch o ran pasio a range o pasio gan Matthew James dwi'n meddwl ond uh, gêm fel yr Amwythig sy'n mynd i fod chydig bach mwy scrappy, ti eisiau bach o dan yn y canol, mae Mae Dobson yn rhoi fwy o hynna i ti, a dwi'n meddwl ti'n iawn wrach yn hindsight, yn dda wrach sa so, so, George Dobson wedi dechrau'r gêm na, ond o, dwi'n meddwl bod yna angen pwyntio at unigolion, rili. Really. Oedd y perfformiad tîm ddim yn hyderus iawn, dyn ni ddim yn chwarae yn hyderus iawn fel tîm ar y bryd. Um, dwi jyst yn gobeithio bod o ddim yn yn slip i'r cyfeiriad anghywir rwan, lle dyn ni'n cael cyfres o ganlyniadau siomedig. Mae'n mynd i fod yn andros o dalcan caled, gan i sgwrs am nos fori mewn eiliad dwi'n siŵr, ond um, ia, dwi'n dwi, dwi meddwl na newid unigolion ydy'r ateb, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth chydig bach yn fwy angen, angen, angen newid, ti'n ni ddweud.
Dwi'n dwi teimlo, un, fydd Parky ddim yn hapus bod y tîm arall wedi brwydro yn galetach na ni, ac oedd o'n edrych chydig bach fel la ar brydiau yn doedd. A, a mae o yn dangos patrwm yn dydi eto, da gyda ni uh, record arbennig o dda adre, ond da ni ddim cweit wedi llwyddo i, i ddod ar uh, to, canlyniadau bendant. Ond ddim y perfformiadau chwaith i'n gemau oddi cartre ni. Uh, wyt ti'n disgwyl gweld, wel, Wnawn ni, gawn ni sôn am y ffenest drosglwyddo hefyd. Ond w- wyt ti'n meddwl yna rhywbeth sy'n ni'n gallu gwneud i newid efo beth sydd gennym ni ar hyn o bryd, Ifor? So ni'n licio gweld dod â brynt yn ôl os di'n os di'n ffit. Mae o'n dod â'r bel allan o'r amddiffyn yn well na neb. Mae o'n creu opsiynau lawr y canol sydd ddim i weld yn digwydd dyddiau yma. Um, So, ni'n licio falle gweld McLean all yn cael seibiant. Dwi'n meddwl oedd gathau ei ffeithio gyda dorf nos yn o blaen, oedd gen fo fwy o ddiddordeb um, dechrau ffeit efo'r dorf na dechrau ffeit ar y cae i raddau. Um, so mae'n ma, opsiynau yn fanna. Um, fel ni'n dweud gyna, Scar yn lle O'Connell, o bosib, a um, Dobson hefyd yn ôl i mewn. So mae yna lot o opsiynau fedrwn ni'n neud cyn mynd at y ffenestr sgwyddo.
Ac Elliot Lee, wrth gwrs, oedd ei fyny hefo um, Stephen Fletcher. So dwi'n mynd hollol siŵr, dwi'n cymryd fod Oli Pamo wedi brifo, achos oedd am hyn ar y fainc. Um, ond mylun eto ar y fainc. Um, mae yna opsiynau gennym ni, ond uh, Bydd o'n ddiddorol gweld hefyd uh, be fydd yn digwydd yn y ffenest drosglwyddo yn yr, wel, yn y deg diwrnod nesaf, deuddeg diwrnod nesaf. Um, canlyniad siomedig hefyd i'r merched, ond oedd hi'n swnio'n gêm reit gyffroes. Uh, colli i Abertawe o dair gol i ddwy yn y gwpan. Um, Be ti'n feddwl am weddill y tymor, Arwel? Wel, mae gennyn nhw ddwy gêm ddylen nhw ennill yn dod i fyny. Met Caerdydd i oddi cartre wedyn Aberystwyth. Y ddau dîm sydd ar y gwylod, mae Met Caerdydd, wel, mae un o'r ddau yna mynd i fynd i lawr. Um, yeah, but, Mae'n rhaid i nhw ennill y ddwy neu rili i, i just i gael chydig bach o hyder allan o'r tymor. Um, da ni wedi sôn droion bod o ddim wedi bod yn dymor da. Um, maen nhw'n dal mwyn un gwpan wrth gwrs, um, cyfle arall yn erbyn Abertawe, gêm gynderfynol, felly um, ymdrech arall fyrra nhw fynd amdani eto, dwi'n gwybod os dyn nhw'n mynd i newid pethau'n dactegol. Um, A d- i fy- i fi, beth mwy diddorol ydy beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf, dwi'n meddwl, ydyn nhw'n mynd i fusoddi mwy, os yna chwaraewr newydd yn mynd i ddod i fewn. Um, maen nhw'n gwybod safon y gyngrair yma rwan, maen nhw'n gwybod beth yw'r heriau o ran safon chwaraewyr. Dyma mae TNS wedi buddsoddi a maen nhw wedi mynd i dop y gyngrair lenni, mae Llansawel wedi bod yn gystadleuol iawn ar y top, rhywbeth na Wrecsam ddim cweit wedi cyrraedd hynna llynedd sy'n ni'n sy ni dadle. Um, so, felly mae'n bosib, mae yna dimau bos, wedi cystadlu a mae TNS ar y brig a mae Llan Sawel yn drydydd, felly um, di, di Wrecsam ddim cweit wedi ffindio'r fformula, ond mae yna ma ma, ma potensial i, i unrhyw dim yn, yn Gymru um, gyrraedd uh, uchelfannau y gyngrau yma, sy'n ni ddweud.
Felly, wyt ti'n disgwyl gweld uh, wynebau newydd yn dod i fewn flwyddyn nesaf, Ifor? Uh, bydd rhaid, dwi'n meddwl. Da, da ni wedi mynd chydig bach ar, yn ôl, dwi'n meddwl, a uh, chwaraewyr yn disgleirio blwyddyn neu ddwy yn ôl, dyn nhw'n cweith yn neud i. Um, a mae bob tîm arall i weld yn dod â chwaraewyr i mewn, wedyn mae rhaid ni i, i wneud, ddod â chwaraewyr i mewn i fod yn gystadleuol, dwi'n meddwl.
A mae 'na wynebedd newydd wedi dod yy oddi ar y cae i'r Cae Ras wythnos yma hefyd, felly mae o'n gyfnod diddorol iawn. Yym mae Celine Alun yy sydd yn un o'r teulu yy Welsh Alun wrth gwrs sy wedi dod yn fuddsoddiwr newydd yn y clwb. Mae hi wedi cael ei enwi fel yym wel, cyfarwyddwr o'r clwb we, a wedyn a wedi cymryd rôl uh, Humphrey Carr sydd yn symud rwan i fod yn uh, gyfarwyddwr uh, cymunedol ond yn bendant yn swnio fel fod o'n cymryd cam yn ôl i ffwrdd o'r clwb um, a gan fod o'n byw efo'i deulu yn Los Angeles, mae hynny'n ddealladwy iawn. Felly dwi fel, i ddechrau ddylen ni fod yn ddiolchgar iawn i be mae Humphrey Carr wedi wneud i ni. Mae wedi bod yn berson sydd wedi bod ar gael. Uh, mae wedi cael cwbl o sgyrsiau efo ni fel cochion de Cymru yn dydy dros Zoom. Mae wedi bod yn barod iawn i ateb cwestiynau. Uh, felly mae gyfraniad o wedi bod yn werthfawr, ond yym wyt ti'n gweld bod hyn yn yn arwydd fod 'na yy fwy o fuddsoddi yn mynd i ddod i fod, ti'n meddwl? Uh, ydw, yn y tymor hir, yn y tymor byr, dwi'n yn siŵr. Um, dwi'n, meddwl, adeg yma'r flwyddyn mae pawb yn meddwl am y ffenestr o sglwyddo, falle bod pethau rhy hwyr ar gyfer hynny. Yn y tymor hirach, tymor canol, tymor hir, ydw. Mae'n fydd ddiddorol be fydd Rob a Ryan yn neud rwan. Dwi'n meddwl, da ni gyd yn gwybod, dyn nhw'n nhw wedi bod ar y cair as gymaint lenni, a ydy, ydy nhw'n colli diddordeb, dwi'n yn gwybod. Um, ond mae, ma, yeah, ma croes, ma na, fydd yna groes mawr i unrhyw fuddsoddiad, yn sicr.
Arwel, wyt ti'n gweld hyn fel uh, cam ymlaen? Uh, yn dod, rwy'n fel Humphrey, uh, mae'n weledol iawn, yn weld fel rwy'n sydd yn agos at y ti rhywsut, rwy'n ti'n ymddiried yn y fo, rwy'n ti'n teimlo fel bod rwy'n yn gwrando. Dwi'n meddwl na dyna wrach rwy'n fel Fleur Robinson bod hi ddim, ddim cweit yn berchen ar skill sets yna, a wrach bod hynna ddim wedi gweithio iddi hi'n amlwg, 'di hi ddim efo'r clwb dim mwy. Uh, be ti ddim eisiau yw uh, rhywun sydd jyst yn y cefndir a ti'n rili really gwybod beth maen nhw fyny a... Um, Ie, yeah, mae'n fath o rhyw grey area yn dydy, y unigolion yma sy'n gweithio yn y cefndir, be di'w rôl nhw, baint o ddylanwad maen nhw'n gael, ydyn nhw yn, yn, yn, yn edrych ar pethau yn economaidd yn unig a dim, dim llawer o bwys gen nhw beth sy'n be di lleisiau'r ffans ac yn y blaen. Dyna fath o bryderon ti'n meddwl am ynde. Ond, fel da chi'n deud, buddsoddiad yn y clwb, gret sy'n neb yn mynd i um, sort of, troi llygad ddall ar hynna nag oes. So, um, na, mae o'i groesawu ac o'n i weld ynde, gobeithio, um, gobeithio fydd, fydd yn berson fydd yn gwrando, dyna'r oll yda i. Ydy, mae yna bosibilrwydd gan fo hi yn gosach at yr arian, yy, fydd hi'n gallu neud penderfyniadau yn gynt efalle, achos dwi'n meddwl oedd Humphrey wastad yn gofi- yn gorfod mynd yn ôl i o- ofyn i Rob a Ryan dwi'n meddwl am benderfyniadau, felly falle neith o'n neud hi'n bosib i neud penderfyniadau ychydig bach yn gynt yn awedig wrth i ni ddod at ddiwedd y ffenest drosglwyddo. Felly mae yna opsiynau um, diddorol yn fanna. Wrth gwrs, mae uh, Fleur Robinson uh, wedi symud ymlaen a mae Michael Williamson wedi dod i fewn yn do fel y prif weithredwr. A um, mae yna uh, gyfarfodydd wedi trefnu rwan hefo uh, y cefnogwyr hefo fo. Felly uh, mae o'n teimlo fel fod o'n gyfnod newid fod 'na rhyw fath o reset 'di bod, felly gobeithio fydd y, t'o' fydd y cyfarthrebu yna yn parhau, um, ond dwi, dwi yn meddwl mae ma Humphrey yn golled, uh, just o ran i bersonoliaeth o a fod o... Um, oedd e ti bendant teimlo fod o yna am y rhesymau iawn, uh, a felly um, Ond, t'o', os mae rôl o newy- newydd o'n mynd i fod yn gymunedol, felly mae'n bosib iawn fydd o'n dal i wneud rhywbeth felly. Ond mae o bendant yn gyfnod diddorol, a mae 'na yy sôn eto fod yr yy cais ar gyfer yy datblygu'r cae yy d- ma' nhw'n disgwyl clywed yn fuan iawn. am hynny, felly mae'n bosib iawn fydd na symudiadau o ran uh, to, adeiladu'r cop newydd, achos os dyn nhw'n sôn am i orffen o ar gyfer yr Euros, uh, uh, fatha efo tîm dan bedair y bymtheg, uh, fe rhaid nhw ddechrau gweithio arno fo erbyn mis Mehefin lenni. Felly mae'n gyfnod diddorol iawn dal i fod, a uh, mae hefyd yn gyfnod diddorol hefo'r ffenest drosglwyddo. Da ni'n Di crybwyll y peth ambell i dro. Uh, sawl e-, enw yn, yn cael ei sôn amdanyn nhw, wedig ar y we a pethau felly. Dim byd pendant eto. Falle mae'r un uh, gosa da ni wedi clywed am ydy uh, Ryan Longman, oedd y sôn oedd o'n mynd i fynd i Ryd Ychen, a mae hynny wedi disgyn drwad, a mae rheolwr Ryd Ychen wedi deud hynny, a y rheswm o bobl yn sôn fod hynny am ddysgu droed oedd fod Wrexham wedi rhoi gwell cynnig. Felly mae yna bosibilrwydd yn fanno. Uh, dim yn ymwysodwr, uh, fe mae pawb wedi bod yn disgwyl amdano fo, ond yn fwy o atgellwr, falle yn chwarae um, fel uh, wing-back yn, yn Wrexham, achos da ni'n mwy na tueddol o chwarae efo tri yn y cefn. Uh, felly, be ti'n feddwl, Ifor? Ti'n edrych ymlaen? Ti'n meddwl fysa fo'n chwaraewr fysa'n um, chwanegu? Dwi'n meddwl fysa rhoi opsiwn arall i ni. Um, yn lle bod bob dim yn dod lawr y dde, fydd yna rhywbeth yn digwydd ar y chwys. Um, um, achos da ni yn ddibynnol iawn ar ban ei tron. Dwi'n siŵr fysa'r ystadegau'n profi hynny. Um, mae'n droed fe, fel ti'n dweud, y chwarae ar y chwyth, bydd o'n torri mewn lot, um, di chwarae'r safon uwch. Um, yeah, hanner, hanner miliwn maen nhw'n sôn dde, so mae'n anodd, anodd gwybod ydy, sgynna ni'n record arbennig o dda beth ti'n meddwl am Mo Fal a fain dalan ni amdano fo. Um, mae rhaid ni'n gwneud rhywbeth, mae rhaid ni'n newid rhywbeth yn rhywle, mae rhaid ni feddwl am y, tymor canolig a'r tymor byr hefyd, achos mae, mae o'n weddol o ifanc yn dydy, dwi'n meddwl. Yn, yn, trech na'r hen stages mewn mae Parky wedi bod yn arwyddo. Um, sicr mae werth trio, beth ti'n meddwl am y, uh, am y dyn deunaw mis nesaf, sicr.
Ydy, mae werth deud, falle bod ni ddim wedi cael record gwych efo ymwysodwyr, ond uh, 500,000 nathon ni dalu am Oli Rathbone, a mae o wedi bod yn gyffeiliad mawr i'r garfan, felly uh, Ydy, dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae gen fo lefel uwch. Uh, mae yna sôn hefyd bod na ddamwain car di bod hefo James McLean, gobeithio fod o heb uh, frifo a fydd o'r gael i gêm Birmingham, ond um, falle fo hynny'n mynd i wneud ni'n uh, yn fwy awyddus i gael gafael ar rywun sy'n gallu chwarae ar yr asgell os ydy Jason Flynn wedi cael anaf yn y damwain gobeithio fod o'n iawn. Um, o, o na unrhyw chwaraewyr eraill sydd wedi tynnu dy sylw di, Arwel?
Na, ti'n dweud am James McLean, diolch yn 'Swn i'm yn dewis neb arall o'i o'i flaen o yn y garfan ar yn y safle yna. Mae o'n sicr yn rhoi rhywbeth i ti yym ond dwi'm yn gwybod os ti'n dyfn- t'o' ma' Mendy a Rayfan a a'r rhein i gyd yym o o be' dwi 'di weld yn y tymor yma 'dyn nhw 'dyn nhw'm cweit i safon top Cynghrair Un. 'Dyn nhw'n sicr ddim yn safon y pencampwriaeth. O'n i'n o'n i'n yr uh, swansea.com neithiwr, ges i dwcynnau am ddim i fynd i wylio Sheffield United Cymru. Uh, rwy'n fel Norrington Davis, oedd wingbacks ma. Mae'r ma, ma, ma cyflymder, cywirdeb a'r skill set chwaraewyr sort of, top y bencampwriaeth yn amlwg yn well. Ti'n teimlo fo, ti'n ti, ti, ti weld o. Felly, um, wyt ti'n mynd am chwaraewyr Trio mynd am chwaraewr o saf, safon pencampwriaeth, dod yn lawr, trio gwario bach o cash, ond um, na, dwi ddim di um, gweld neb, ond un peth dyn ni heb grybwyll wrth gwrs bod Jack Marriott di cael munudau ar y cae yn erbyn um, yr Amwythig. Felly, ydy o'n dechrau nos fori? Um, dwi'n gwybod beth i hanes Palmer. Um, dwi'n amau os bydd o'n dechrau, ond bydd o'n chwarae rhyw ran yn y games ni'n dychmygu. Felly, um, mae'n braf gweld o'n ôl. Um, Sa'n gret cael o'n ôl i fewn i, i safon nath o roi yn y dde game cyntaf nes, hwnna'n wych i weld. What's up? Na, mae hwn i... Um, a oedd Phil Parkinson wedi dweud yn y cyfweliad um, ddoe fod uh, Marriott wedi cael wythnos arall ar y cae ac yn mynd i fod yn fwy ffit, felly mae'n y bosibilrwydd fysa fo'n gallu dechrau gêm falle. Uh, a, a hefyd i dweud bod yna ddim anafiadau ychwanegol ar ôl y gêm uh, yn yr amwythig. Uh, un enw sydd yn dod i fyny'n eitha aml ydy Michael Smith sydd yn ymwysodwr o Sheffield Wednesday. Mae o'n 33, felly falle uh, mae o'n ffitio profil am felly chwaraewr da ni wedi cael, ond wedi sgorio yn gyson yn y bencampwriaeth. Felly, um, yn ac yn chwaraewr mawr uh, ymosodol, felly allan ni weld o yn dod i fewn, um, yn ffitio fewn math o profil o chwaraewr um, mae Park i gael, a mae gytundeb yn dod i ben yn yr ha, felly mae'n rhywun falle fysa ni'n gallu mm. gael uh, ddim am ormod o bres achos mae ymosodwyr uh, ifanc uh, sy'n gallu chwarae yn y banc capwriaeth yn mynd i fod yn tu hwnt i'n i'r gyllideb ar y funud, dwi'n meddwl. Os rhywun arall di tynnu dy sylw di, Ifor? Um,
Sibrydion, neu Sibrydion dwi am ddechrau, As Asgard o Wigan, nath y sgorio neithiwr, uh, rhyw, uh, can, chwarae'r canol cael ymwysodol, Cion y Tete o Gardydd, diolch wedi chwarae tymor yma, mae gen o'r record weddol cyn hynny. Um, Dane Scarlett, hogyn ifanc o Spurs, mm. ymwysodwr uh, ar fenthyg, Matty Stevens o Wimbledon, um, mae o'r reit ifanc hefyd, um, bosib sy'n eisiau cymryd risg ar hynny, sa, a, os oes Oli Palmer eisiau mynd nôl i Wimbledon, sa hynny reit handi. Um, A Tom Lawrence o Rangers, uh, sydd wedi oh. ennill y digger o'r Wrexham. Mae gytunda bod dod i ben yeah. yn yr ha. Mae, mae, ma, falle sy'n gallu symud efo fo. Um, ma, uh, a yr un arall, gwrs, ydy Sam Dolby. Na ni, na ni fynd, falle fydden ni'n mynd drwy'r enw yma gyd, a yn y ar y diwrnod ola'r mis, roedden ni'n mynd nôl at Sam Dolby a dweud, ti eisiau dod, ad, ti eisiau dod nôl adre, felly. Yeah. Wel, oedd y profil Instagram Dolby yn dangos o mewn Chris Rexham. Felly, oh. falle fod o'n disgwyl dod yn ôl, felly does o ddim cyhoeddiad i bod eto, ond mae yna bosibilrwydd a to, mae o'n brif sgoriwr yn yr Alban yn dydy, felly os nag os gen ni bres i ddod ar rywun arall, wel, um, unai bod ni'n dod o fy nôl a'i chwarae fo, Neu wyt ti'n dod â fo'n ôl a yn trio werthu i rywun arall a defnyddio'r pres yna i brynu rhywun. Felly mae, fel sy'n digwydd yn bob ffenes, mae bopeth yn dueddol o ddigwydd yn y peder awr ar hugain ola, dydy? Felly, da ni sôn am uh, dwi, dwi'n meddwl, yr ail neu trydydd o chwefror di'r lenni, de? Dwi ddim, uh, mae'n mynd at y pen wythnos, felly fi'n dda um, amser diddorol o'n blaen, ond mae gennym ni gêm hynod i ddiddorol o'n blaen â ni hefyd. Nos fori yn y cae ras, uh, Wrecsam yn drydydd yn erbyn y tîm sydd yn gyntaf ar y funud, Birmingham, uh, hefo perchnogion o'r Unol Daleithiau hefyd. Felly mae fydd yna lot o sylw, lot o sylw wedi bod ar hwn ar Sky yn barod. Um, colli oedd yr hanes yn St Andrews pan gafodd Wrexham ddechrau da i'r tymor. Ond wrth gwrs mae'r cair as yn le eitha gwahanol a mae'n canlyniadau ni'n llawer gwell yna. Uh, Ond mae'n rhaid deud mae gen Birmingham dîm da. Uh, sut wyt ti'n teimlo am y gêm yma, Arwel?
Oi, ysym eisiau atgoffa neb o, o safon a rhediad gemau Birmingham. Maen nhw'n nhw dop y gyngrair am reswm. Dyn ni yn teddol o godi dyrchafu yn perfformiadau ni pan mae yna gemau mawr adre, ti'n ti ddiweddar, Notts County, Mansfield, Stockport, um, da ni di, da ni di rhyw fath o Dyrchafu'r tymor weithiau gyda gemau mawr adre. Mae'n gyfle i ni allu wneud hynna nos fory, ond mae rai fi, dyma, ar ôl sort of, y darogan uh, chydig bach rhy positif wythnos dwytha, dwi, dwi ddim yn gweld ni yn gallu gwneud, achos dwi'n meddwl bod mae safon Birmingham yn, yn dipyn uwch na ni. Um, yn sicr o'r gêm, ydyn ni weld oddi cartre, ond am cymhariaeth rili really, gyda safon y chwarae. So ni ni wrth y modd yn gweld ni'n tynnu canlyniad allan o'r bag a ennill yr gol a'r 3-2 bach arall ond yn, yn yr adegau'r tymor lle da ni wedi bod yn cael y canlyniadau ym Mansfield, Notts County, da ni wedi bod yn sgorio a chwarae'n dda a da ni ddim, da ni ddim yn y sefyllfa yna ar hyn o bryd felly dwi'n yn gweld ni'n neud i'r un fory un yn anffodus, dwi'n gweld ni'n colli adre.
Dwi'n meddwl ti'n iawn. Dan ni'n dueddol o fod wedi gwneud yn well yn erbyn timau sy'n chwarae pêl-droed yn erbyn ni, ac yn enwedig yn y gemau mawr yn yna cael ei ras a ti'n cael trafferth yn erbyn timau sydd yn, yn dod i frwydro a, to, a, a wneud y gêm yn un to, bler. Felly mae yna resymau i obeithio, ond uh, mae Birmingham yn grefi gwahanol, fel mae rhai pobl yn dweud. Um, ond dau uh, canol cae Birmingham wedi bod efo anafiadau a maen nhw'n chwaraewyr arbennig o dda. Felly, um, sut ti'n gweld pethau'n mynd i fod?
Gêm anodd. Dwi'n dwi meddwl rhaid ni drin ni fel gêm gwpan. Tri, rhoi, uh, meddwl amdanyn nhw fel tîm o adran uwch a, a tri rhoi gêm iddyn nhw. Um, a da ni ddim yn cael yn byd ohoni, diolch moch, mae'n y gêm arall nos fawrth a mynd am hwnna. Um, mae pawb yn disgwyl i Birmingham ennill y, y gyngred yn y haws, a un safle sy'n ar ôl ar gyfer dychafiad wedyn, a tri aros yn y ras mor hir a fedra ni, dwi'n meddwl ydy o. Um, a ti'n sbio ar y tabl, am, ti'n meddwl, da ni'n edrych yn da, dal yn edrych yn dda iawn i orffen yn y chwech eich. Felly, mynd amdani, ond peidio bod yn siomedig, sy'n ni'n dweud. Uh, ar saf pwynt, un o'r pwynt nos fory, yn codi'r hyder, dwi'n meddwl, a, a, ac yn rhyw fath o gosod y sylfan am weddill y tymor. Wedyn. Ie, yeah, ond fydd na awr gylch gret yna, dwi'n siŵr.
Ydy, dwi'n teimlo mae pethau chydig bach yn fflat ar ôl y canlyniad yn yr amwythig, felly mae hwn yn gêm gret just i ailwampio'r tymor yn dydy. Felly os o'n i'n cael nos o'n dda, gêm, so gêm gyfartal dwi'n meddwl yn, yn codi calonau bobl jyst yn rhoi uh, chydig o hyder fydd, fydd na Andros Awyrgylch yna bydd, fydd o ar y camerau, y gêm to, gêm nos. Felly dwi'n edrych ymlaen. Uh, ti'n disgwyl unrhyw newidiadau yn y tîm, Arwel? Mae'n lot o opsiwn uh, does? O, mae'n dibynnu ar sefyllfa James McLean. Dwi, o, o beth dwi wedi ddarllen, a dwi wedi ddarllen lot, mae'n siŵr yr un fath ydych chi, diolch yn swnio fatha bod o'n mynd i fod yn iawn i'n chwarae fori, hyd yn oed os ydy o'n yn iawn yn, yn ei hun, dwi'n dwi yn gwybod os dyle fo. Um, so dwi'n meddwl ni tho ddechrau, wedyn pwy ti'n dechrau ar y chwythau wedyn, ti'n rhoi refon nell, Mendy, dwi'n dwi siŵr am pwy ti'n dechrau neu wedyn. Um, so fe rhaid i ni wneud newid ar, ar yr asgell. Um, ti'n cadw o Connell mewn adre, dwi'n meddwl. Uh, os di Brunt yn ffit, wrach newid o'n lle Tom O'Connor, ti'n newid Max Cleworth. yn erbyn Birmingham, dwi'n meddwl mae rhaid ni gadw Matty Smith o ran trio cadw bel yn fwy, cos oeddwn ni'n gweld prin dim o'r gêm i ffwrdd yn Birmingham, oedd o'n boenus ar, yn yr ail hanner, rili, really, cyn lleiad o'r bel oedd ni'n gallu gadw. A, o, ti'n ti, ti dechrau Fletcher, dwi'n gwybod pa mae ddim yn ffit, mae yna benderfyniadau wneud yn sicr. Jack Marr y ti ddod arno, ddefro hanner awr i fynd, Mylun, Ti'n dech... Dw- Dwi'm yn siŵr. Dwi ddim yn siŵr. Mae'n dibynnu pwy sy'n holliach. Um, a fel yr Ifor yn dweud, trio sgrapio gêm ac cael lagwedd. Dyna pam ti'n colli James McLean, really. Ti isio, ti isio scrapper, dwi'n meddwl. Chos sy'n gret cael pwynt, ond... Ie, yeah, dwi'n yn gweld ni yn hynna'n ffodus. Yy, mae 'na sôn, mae Lewis Brunt wedi bod yn ymarfer dau ddiwrnod diwetha', felly posibilrwydd fydd o ar ga'l. Yym, a dwi me'wl allwn ni benda golli o yn erbyn am wytheg achos yn y geme dwytha 'ma pan ma' time wedi bod yn eistedd nôl yn ddwfn, mae o wedi bod yn barod i gar- gario'r bêl, a, a mae hynny wedi bod yn creu lle i bobl eraill a doedd 'na neb yn neu' hynny yy nos Iau dwetha'. Yy, efo'r Pwy ti'n ddisgwyl gweld yn yr un ar ddeg cyntaf? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl wneud y trio cael Dobson i mewn i'r tîm rhywsut. Dwi'n siŵr falle yn ebyn yn lle Cannon, er di Dobson ddim ar ei orau yn y, yn y, y safle yna. Dwi'n dwi, dwi meddwl bod Cannon di wneud digon i, i gadw i le. Um, A ti'n meddwl mae Parky yn eitha ceidwadol, fydd falle'n gosod tîm fyny jyst i gael pwynt. Um, dwi'n meddwl, mae, mae fyny'r dorf i bawb sy'n mynd i wneud lot o sŵn os fori a, a, a trio codi'r tîm, dwi'n meddwl. So, deuddegfed dyn sy'n bwysig fori. Ie, yeah. o yna sôn, wrth gwrs, fod y docynnau wedi mynd ar werth i'r cyhoedd, a mae bosib fydd na ambell i gefnogwr Birmingham yn dorf Wrexham, gobeithio fydd na ddim. Uh, ond na, ma, mae'n bryd... Uh, dim bod yr awyrgylch wedi bod yn fflat y gamer Wrexham, ond, ond da ni'n oedd o bendant oedd yr amwythig di wneud fwy o sŵn a cefnogwyr Wrexham yeah. uh, yn yr amwythig, yeah. ond hynny ddim wedi digwydd yn aml yn ddiweddar. Felly mae'n yeah. noson fawr i'r cefnogwyr, a jyst gobeithio bydd hynny Dwi'n dwi cytuno efo chi, dwi'n meddwl uh, fydd hi'n gêm... Os ti'n mynd ffordd Rex am fydd hi'n gêm reit scrappy i ddechrau, dwi'n mynd gweld, dwi'n gweld parc i'n big o tîm. Dwi'n mynd gweld o'n oed Elliot Lee yn ganol cae er enghraifft, dwi'n meddwl fydd o'n chwarae um, to, bobl sydd yn mynd i fynd am y bel, uh, gêm da iawn i Rathbone chwarae, um, a wedyn gweld beth sy'n digwydd a, we, a gweld sut fydd o'n defnyddio'r fainc ar ôl hynny. Dwi'n meddwl bod gen ni bedwar ymwysodwr ar y cae yn y diwedd, uh, ond uh, mae rhaid jyst meddwl, da chi o, dwi... dim llawer mwy na deunaw mis yn ôl oeddan ni yn y Gynghrair Genedlaethol, felly mae'n chwarae gêm fel yma ar frig uh, adran un yn erbyn tîm fel Birmingham City yn, yn, yn fraint anhygol, felly mae'n bwysig fod y cefnogwyr yn cofio hynny ac yn mwynhau o, achos weithiau ti'n cael bobl yn gwynfarus iawn uh, ar, y, to, ar y cyfryngau cymdeithasol. Yeah, dwi'n meddwl y broblem sy'n yna, da ni ddim yn dda i'n gwylio, i, i wylio, a wedyn da ni'n sgorio'r sgorio goliau hwyr yma, a wedyn mae pawb, pawb yn anghofio am yr 80 munud sydd wedi bod, achos bod, bod ni wedi ennill, dwi'n meddwl. A, um,
Ydy, ond dwi'n meddwl... Gobeithio fydd yr achlysur yn codi pawb nos fori. Bydd, achos mae hon, fel ydy dweud, am y 15 mlynedd diwetha, fysa hon yn gêm gwpan enfawr i ni, fysa. Mm -hmm. Felly dyna sut mae eisiau ni feddwl amdano fo, a, um, a mwynhau'r noson, a just fod y cefnogwyr gant cant o'r tîm, a i fod yn deg, uh, maen nhw fel arfer. Um, Dwi ofn gofyn am y canlyniad, fe wyt ti'n feddwl ar fel? Dwi'n mynd, uh, dwi, dwi ddim i Birmingham, gobeithio bod fi'n anghywir. Dwi'n mynd gwybod lle mae gols ni'n mynd i ddod o, na ffodus, so dwi ddim i Birmingham.
Ifor? Uh, gan bod y ddau na allan yn ganol cael iddyn nhw, dwi'n meddwl allan ni scrapio un un.
Yndi, dwi'n... Swn i'n hapus efo gêm gyfartal, ond uh, gan fo chi uh, eich dau yn chydig bach yn negyddol, dwi'n fynd i rhoi yn gwrw allan a dweud dwy gol un a Stephen Fletcher yn cadw ei rediad i fynd a fyddwn ni'n gweld y bel yn mynd i mewn i'r gol.